Ɛwɔ sɛ ɔdi adanseɛ na ɛtwe akra wɔnom mu ɔkɔ so yɛ saa ade no. Ɛne ɛfiri aseɛ di nkɔmɔ akyɛ last year yɛka nsɛm bebree kyerɛ wo. Ɔtumi ba obi fie kɔ wia adeɛ abere a ɔmfa kii. Woda no deɛ ɔpa fa skiriti gu ano kɔ fa sojafoɔ bɛgu ano kɔ bɛkyɛn kɔ sa soja bɛgu ano ɔbɛbie ma bɛwie w'adeɛ ɔmfa kii. Wo moto so ɔbɛtu moto no akɔ wo lɔki no wa lɔki no ala wo mpo ɔbɛtu akɔ ɔmfa kii. na ɛyɛ sunsum adeɛ. Aberanteɛ wura ɔpoase aba. Mepɛ sɛ mekyerɛw ne profile no. Ebi ɛnyɛ ne first time a wohyia. Wo ba ni a wodi ne deɛ sua. Aberanteɛ owura ɔpoase aba. Wada prison, wada cells. Wɔn transfer no. Akɔda yɛn ni. Na aberanteɛ yi, Onyankopɔn pon no wagye na wodi yɛn nkagyere. Nti yɛne ne bɛdi nkɔmɔ. Yɛn sɔfo Kristofo wɔ purpose of heaven sɛ ɔpɛ nipa so wɔ ase ya. Wɔde aberanteɛ nsɛm no

na me nkɔ no mene richmond boakye richbon ya mekyɛ richmond nyankopɔn akyɛdeɛ yɛnkɔdi nkɔmmɔ ɔpa fei nu mpaebom bɔ mpaeɛ na fɛn ahyɛ ntɛntampɛ bɔ mpaeɛ na fei fa no nu yesu mogya na fei yɛmfi ahyɛ ne nkɔmmɔ ha hyɛn Yɛda wo ase, Onyame nokwafoɔ, wo na wama yɛ kwan yɛn sɛ w'akoa mmɛka ne mmaninyɛ nkyerɛ amansan. Yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu, gyaa w'akoa Richmond, Onyame kyɛ hyɛ wo nsa. Honhom biara a ɛtia yɛ ɔbɛsɔre, deɛ ɔde atorɔ sɛ mɛwurawura no mu, Yesu din mu yɛsi no kwan. Honhom Kronkron bɛdi hene.
Wɔ Yesu Kristo din mu, adom nti, amen. Amen rich bɔkɔɔ deɛ. Yesu adom kee. Yesu ya me dede wo wem paa kakra ma haa ɛneɛma mu te sɛn. Yesu adom kee nneɛma mu deɛ bɔkɔɔ. Yɛda awurade ase sese awurade asiesie wo me ka nada o ho ayɛ fɛ papapapapapapapa ho ayɛ fɛ papa me nada o. Capstone Adaroma.
Onyankopɔn agye wo. Ɔba Christabel ho yɛ. Wɔ Christabel ho yɛ paa. Yesu Ɔhyɛ adom. ades.
Ɔkɔ sukuu anaa? Ae saa na nɛ nɛsfoɔ aka kyerɛ me ɔse ɔkɔ yamfo ɔno so yamfo hɔ na ɔwɔ o Ei! Ɛnde ɔhwɛ ne ho yie o. Ɔhwɛ ne ho yie paa. Na na ɔka asɛm yi na ɛyɛ me sere. Wo sɛ ɔbaa no wotumi bu nkotodwe paa na atwa wo sɛ, Me ba Christabel, ɛmfa me. Wotumi ka saa kyerɛ no? Oh, meka kyerɛ no because ɔfa me deɛ ɔbɛbrɛ paa because me memfa no easy wɔ abrabɔ mu. Mebrɛ paa. Even ɛnyɛ me ba no nko ara, nipa biara a ɔbɛka sɛ ɔfa me m'abrabɔ biara no ɔbɛbrɛ papapapapa firi sɛ meka sɛ me ho tɔ me a medi torɔ. Nneɛma a woayɛ dɔɔso. Oh yeah.
Ɛnti ɛnnɛ yɛnni nkɔmmɔ bi. Ɛnnɛ mepɛ sɛ mede wo wurawura akyire paa ma yɛka nsɛm paa. Sɛ wobɛka nsɛm nso. Kei yɛda so te nkwa mu nko ara deɛ. Woyɛ sure?
Yɛbɛkasa paa.
Wobɛka nsɛm?
Oh kei na yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛka nsɛm a kei me fie a meda mu koraa wɔn atete me light wire nyinaa meda sum mu. Ɔda sum mu o, yɛbɛkyekye ne wires mu nyinaa but still Awurade yɛ nokwafoɔ. Menim sɛ yɛgu so retie yi, obi retie from afar, na sɛdeɛ tiefoɔ bɔɛ abere ne abere nyinaa no, yɛnim sɛ Awurade bɛka obi akoma nipa no nso aba abɛsɔ yɛasene wɔ yɛn program a yɛgu so yɛ yɛn ho. Richmond, yɛnni nkɔmmɔ kakra wɔ ha, wiemhyɛn, na afei yɛntoa so. Ɛberɛ a Nanom sɛ yɛdi sua ne prison so nkɔmɔ bere a ɔkɔ daa sua prison so no yɛdi ho nkɔmɔ yɛ wie me mpɛ sɛ yɛbɛ san ka ne sisi a yɛde bɛ kɔ kyire kakra yɛ yɛ transfer wo firi ha de wo kɔɔ yɛn ni no ɛ ɛdeɛ ɛsɛm na ɛsii hɔ saa story no ma yɛn mmɔ saa nkɔmɔ no kakra ɛdeɛ na ɛsii yɛ yɛde wo kɔɔ yɛn ni hɔ. Deɛ na hemfoɔ na yɛde wo fra wɔn kɔɔ yɛn de wɔ prison so. okay ke um, prison yard wɔ no ke nneɛma bi wɔ hɔnom a me deɛ sɛ nka ma yɛ yie paa nyame apagya me a nka mɛboa nipa wɔ hɔ fi sɛ yɛwɔ innocent people bi wɔ hɔnom a ke blessing wɔn nyɛ hwee Gye sɛ asiane ketewaa bi tumi ma nnipa. Me, menim obi a ɔno akyere ne ba kɔ hɔ sɛ ɔpɛ sɛ ne ba no nsakra. Na menim sɛ prison yard yɛ asɔre. A, o, obetumi kye ne ba hyɛ. Sɛ ɔde no ama no kɔ. Wɔn nna mu. Wɔn nna mu, na ɔbɛsesa. Ah! Ɛɛ, obi de ne ba kɔ. Afei wobehu sɛ n'ani bɛba ho so na prisonfoɔ no bi afa no to, wɔadi no ama ne life asɛe wɔ hɔ. Ei! Bema timi nyem na ɔmo de no aba hospital ɔmo bɛ yi no wawu. Ah obi timi nyem? Yes bema ɛnyɛ hɔ aka menim sɛ bema sperms timi kɔ ne yam aa ma no dane ba ɛdane lizard yeah. Ei dansa wei deɛ menkyi bi da. Ɛɛ prison yard. Hyɛ me yee. Me manim kora nipa bɛyɛ two saa na ɔmo akɔ yɛ ɔmo ɔmo awuwu. Eh, prison yard hɔ no eh. sɛ mmarima no a yɛfa ɔmo to no obetumi eh. nyam. ɛɛ eh, sɛ bi wɔ hɔnom ɔmo mɛhwɛ no onnya aduane ni nti obi na afa no wɔ hɔnom a ɔno twa high sentence nti ɔno na ɛma no aduane ɔno na esi wayɛ ne sɛ ɔbaa a wɔdafo no bi a wɔɛ ɔmo nim a nipa no bi bia ɔyɛ nyinaa ɔmo ayɛ no saa ma yɛsi wadane te sɛ ɔbaa ɔnam a ne nneɛma ɔyeyɛ ɛne nneɛma bebree
Ei! Ɛma otumi nyim lizard. Ɔbɛ nyim na funu nyinaa ne ne tirinwi ne honam nyinaa wa otumi sɛ na funu no wa nyim wa ɔbɛ hu. Awurade Nyankopɔn. Wɔn de bi ba original hospital nyinaa me koraa wɔn aman mu akuta obi saa de no aba original hospital da. Sunyani ha yɛ prison.
Sunyani ha yɛ prison.
Ɛno ho nneɛma na me sɔre ti a ɛyɛ wɔn de me me nkoa na na me twa low sentence three years wɔn de me fira forty years thirty years twenty five years Menkɔ no magyesi agya firi. Wɔn a na ɔne wɔn ko anaa? Na yɛko ntɔkwa serious. Because wɔn saa nkorɔfoɔ no na wɔgye wɔn ani wɔ fie no mu.
Wɔn a yɛ gay foɔ ne adeɛ no wɔn na wɔn ani gye wɔ hɔ? Yes, wɔn na wɔn ani gye. Ɛsɛ sɛn? Sɛ bia wɔn a wɔtwa high sentence no na wɔn ma wɔn post. Nti ɔno a ɔno nim sɛ ɔda mu ɔnya mpiieɛ no, ɔno beima na ɔne no bɛda wɔ hɔ. Nti no ɔno woyɛ beima, woyɛ ahɔhoɔ koraa na wobaeɛ a ɔno atumi drage wo. ayɛ hu o.
Ɔdua na ɔbɛyɛ ama wo no, wɔtumi de bi te sɛ tramɔɔ no anaasɛ bulubulu no bi na wɔde afra. Nti woyɛ hɔhoɔ, ɔbɛma wo aduane adi, wo so kɔm de wo bɛdi, ɔde wo akɔto ne nkyɛn. Nti wo bɛte w'ani koraa no wafa wo awie. Prison no a nnipa bi kɔ hɔ sɛ wɔkɔ kɔ akɔ yɛ abɛn kɔtwe n'aso ma ɛnam saa so ma no asakyera no, obi nso kɔ hɔ kɔsɛe. Obi wɔ hɔnom ɔno deɛ saa, obi koraa mpo wɔ hɔ a woyi no a ɔsɛ ɔnkɔ fie. Ebi nkɔ fie. Dabi ɔse ɔnkɔ because deɛ akɔba no aba ne saa awie nti ɔba fie a ɔkɔe.
Awurade Yesu Kristo. Menim obi a wɔyii no no adi bɛyɛ thirty minutes time na wasane ahyɛ da nenam quarters hɔ afa adeɛ ama wɔasane de no akɔ court asane de no aba fie no mu. Mehu saa koraa mahu bɛyɛ seventeen times. Hɛɛ!
Yeah. Ɛsɛ prison hɔ yɛ ne dɛ. Eh. Wɔwɔ boy wɔ prison hɔ Yes. ɔne no yɛ gay. Yes, nti ɔnkɔ da. Ontumi nnya ne boyfriend hɔ. Otumi nenam kɔtɛ so ara kɔbu wadani dan ani fa n'adeɛ ma wɔsane kye no kɔ gyeri ne sane de no ba hɔ a, awia no ara. Ayɛ huu. Obi bɛ discharge afiri prison yard ɛyɛ anɔpa nnan o'clock, ɛyɛ sɛ wobie no ma no kɔ, ammɔ three o'clock na wɔde no reba.
Yii nnipa adwene pa ara na aduru sum sei. Enti ɛhɔ no, obi, obi, obi ntumi mfa ɔbaa so mma hɔ. Daabi, daabi, daabi, daabi.
Ese mmarima noa na ɔmo afa ɔmo ho. Oh yes.
Mo mmaa no deɛ mmaa noa koraa no. Dabi dabi mmaa no wɔ ɔmo baabi kɔ apartment. Mmaa no deɛ mo nnim nea ɛkɔ so wɔ hɔ. Dabi dabi mmaa no so sɛ binom nso ɛyɛ ɔmo ho supi supi. Esi ma yɛte because ɔmo na yɛ wɔ. Ayɛ mo mo te bi. Yes. Ma mo hɔ deɛ deɛ wotumi hunu bi physical. Yes physical.
Na ayɛ a na Kyekyɛ bi a ɛyɛ nipa baako na ɛfa, wɔyɛ no mmaako mmaako anaasɛ baakofoɔ tumi fa mmarima no bɛyɛ two three sɛ ɔyɛ. Hɔ nom mmarima no wohu wɔn a wɔwɔ saa sika no ne wɔn a wɔwɔ post ne tumi wɔ hɔ no a woatumi hu sɛ wɔn de nipa bi ba sɛsii a na ɔpɛ no a ɔwɔ nnoɔma a ɔbɛyeyɛ a ɔbɛgye saa nipa no koraa kɔ ɔno ne cell a ɔda mu. bɛyɛ yɛ wɔ hɔ a yɛ yɛ hu botaeɛ nti a wɔ pɛwre saa nipa no sɛ ɛyɛ ɔmo wɔ cell baako admission sɛ ɛyɛ mma wia na ɔmo akyɛ nipa no bi wɔ aborosan so bi wɔ fam nti ɔmo a ɔmo yɛ saa no so hwɛ nipa bi a ɔmo a bɛtumi ayɛ no saa a na ɔmo ayɛ saa salections no de kɔ ɔmo cell na ɔ ɔ ɔmo akɔ ɔ ɔmo akɔ fa wo ɔmo to akɔ fa no to yes.
nti obi tumi ka sɛ ɔmpene da. Wo bɛyɛ da aka sɛ wo mpene because wo ebia wo maa order nti hu no a ɛbɛtɔ wo so no Wɔn de wura mu na ehu koraa bɛtɔ so dada. Ɛna wɔbɛtumi ama ho akyere wo saa. Wɔwɔ adeɛ a wɔbɛyɛ wo, wɔbɛhomohomo wo a, ayɛ sɛ wonnya, wonte wo ho, wonnya chance. Bɛɛ wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no so dɔɔso nti no, wɔn, wobɛhu sɛ wɔn, wɔyɛ free. Nti no, wo a wobɛhwɛ a, wobɛhu sɛ family no, wobɛ forget wɔn na wo nso wo ne wɔn akɔyɛ one. Enti beae wei na nnipa bɛsoa kɔ hɔ yi. Papa ka asɛm kyerɛ mu na nkyɛ wakye. Bia yɛ papa ka wɔ ha ɔbi wɔ mu a wakɔ wia ɛyi ɛka ne sɛn five cd kɛkɛ o. Obi kyerɛ me anadwo yɛ ɔkɔ wia phone. Phone yɛ tɔn ne sɛn. Ɔkɔ wia phone two hundred cds. Wokɔtɔ three years pii wobɛpia ba no yɛasɛe wo to na wo to asɛe yɛbu wo to agum. Woyɛ bi a ɛsi nipa kɔ. Ɔn sɛ ke question bi a na mpɛ sɛ wobisa ne sɛ. Mpanimfoɔ no a wɔn hwɛ prison foɔ no so no wɔn yɛ aware sɛ sei na ɛkɔ so. Na mbisaa no wɔ ha na ɛnyɛ sɛm ketewa ɔpɔ de tum na kyɛ ne foa me hmm.
Kɔ sɛ ebi a na wɔn nya wɔn nim.
Ebi nim bi so nim. Ɛna ɔsɛ baabi a ɛsi baabi a obi nkɔɔ da no. Wɔka ho asɛm a yɛ a na ehu. Nti sɛ wohunu wonya obi a ɔno akɔ hɔ da na ɔka asɛm a mpanimfoɔ sɛ sɛ obi retu no bafo a na wode wo nsa asuma na watie bi mmeranteɛ bebree o oh, woyɛ a mɛku woyɛ a mɛyɛ sei no makɔda jail adɛn nti mada wo ahe a mada wo ase ɔnkɔ obi da ɔnkɔɔ bi da. Sɛ me nua yi, ɔka asɛm bi wɔ ha sɛ, ka ɔpɛ sɛ nka ɔnkɔ church to church. Na me church to church no koraa no, ka ɛmmoa. Because deɛ ɔno nom tra mu a na ɔnkɔ asɔre hɔ. Ti, mehyɛ ne bɔ sɛ Kristo yɛ adom a, Yɛne no bɛgyina abɔnten. Na ɔno ara kura microphone sɛ me asomasi sei. Nti mesrɛ sɛ woyɛ nea Richmond sɛ ɔsi ne bra ne sɛ ɔsi gyina ha na ɛnyɛ awurade na agye no a Nka baabi a n'abrabɔ akodu. Mmeranteɛ no a kyɛ sɛ mennim neɛ ɛha mmeranteɛ no saa berɛ yi. Apa, ɛnyɛ wɔn a o.
Bible se owifoɔ no mma kyere owia na wakum na wasɛe. Nyame nhyira wo Richmond yɛntoa so. Nti ɛno nti na yɛde wo afra a ɔmo ɛko tɛ thirty years forty years ɛwɔ wɔn yɛ yɛn di no. Yeah ɔmo yɛ ɔmo de ɔmo de ɔmo yɛ saa seletions no koraa no da no na ma di kan ne ɔmo ayɛ saa dede no ɛwɔ fie hɔ. Confusion wɔ hɔ. Yes nti anadwo anadwo ahomakye koraa bɛyɛ three o'clock no ɔmo bɛ bɔ me din ɔmo bɔ me din aka asi hɔ nom ɔmo de me fra high centers wokɔ mmara mu so paa so a nka obi a wotwa three years two years yɛn fa nkɔ longyani. Ɛyɛ dua nkwata kenyan seyaseyi a na wɔde reyɛ sɛ wɔde reyɛ dɛn? Ɛkɔ. Dɛ yɛtenaa car no mu yɛhwɛɛ yɛ a. Nti wo penee so ma yɛ yɛde wo tuu car no mu? Wo tumi nka sɛ wo nte aseɛ okay. No challenge because wɔn adikan yɛ saa meeting no sɛ wei na da biara wɔyɛ didi wɔ ha nti no wɔn adikan yɛ wo koraa wo nni ano
okay ɛni ɛdi hyɛ kɛm ni ɛdi mo kɔ yɛn di mehwɛ yɛn di na yɛ kɔ yɛ okay ti mo yɛn na si yɛn mo duru yɛ no ɔ oh, yɛ duru yɛ ɔmo de yɛ kɔ inside mhm. bɛɛ so lucky papa na na ɔyɛ hɔ panyini no mhm. na ɔwɔ ha bi mhm. nti na afei na ɔma transfer no yɛ dɛn ɛkɔ hɔ nti na onim me okay ɛhɛn nti yɛ kɔ yɛ no deɛ. Ɔkɔmaa ne hafoɔ mpaninfoɔ no bi, ɛno yɛfrɛ no black coat. Black coat. Yeah, ɛno wɔdani ni hɔ, wɔn na ɛwɔ hɔ, wɔn na wɔbɛtea wo. Ɔno nso yɛ prisoner.
Ɔyɛ prisoner.
At times wɔn a wɔma wɔn saa black coat no yɛ wɔn a wɔtwa high sentence. Wɔada mu akyɛ.
Wɔada mu akyɛ, ɛhɛn.
Nti no me me wɔn kɔ yɛkɔɛ papa no deɛ Ɛde me yɛ saa pose no bi. Ɔma wo yɛ black coat. Black coat no bi.
Ɔma me bi yɛ. Obi a na wo kɔtɔ three years pɛ no. Ɛɛ. Kyena wɔkɔ yɛ master wɔ hɔ. Sɛ ɔmo yi hɔ sofoɔ no bi ɛka mo ho. Ɛka wo ho. Ɔyɛ ɔdani. Ɛsaa yɛ anaa ɛyi case no. Yɛ wɔn a wɔkyerɛ wɔn dan dwuman and then ne ɔkyere me ne wɔn na na yɛ saa leadership no wɔ prison yard ne nsa yeah. Eti wɔn nom no na saa na ɛkɔ so anaa ebi nkɔ so hɔ anaa. Ebi kɔ so.
Ɛwɔ so saa. Ebi kɔ so. Ɛnyɛ ha nko a. Ɛnyɛ ha nko a.
Ebi kɔ so. Na ayɛ ana wɛdafoɔ no bi yɛ good bi yɛ good baabi so deɛ Ɔno yɛ sɛ ɔbɛsɔre atia saa nnoɔma no, ɔno nso bɛhaw because ɔnim deɛ ɔnya wɔ hɔ. Ɔno nim deɛ ɔnya wɔ hɔ. Bi mu nya biribi wɔ hɔ.
Yes, bi prisoner bi wɔ hɔ no wawɔ sika, waboaboa sika no, ɔtumi de ma warder ni ma no gyina hɔ ma ɔtumi ne obi kɔda. Ɛhwɛ so. Ɛhwɛ so, nti wo a wo nim ho no, wɔn ma wo ma hɔ koraa.
Ai! Ɔyɛ dɛn na onya sika wɔ prison hɔ saa? Ɔwɔ bebree wɔ sika prison yard me menim wɔ prison me menim wɔ dani a ɔgye bosea wɔ prison a ɔ ɛde tua deɛ bɔsome duru a ɔ ɔbɛtua anaa yɛ ntɔkwa wɔ dɛ prison atumi ne ne ko ntɔkwa pipi pipi paa ɛwɔ yard so ɔmfa ne sika ma wɔ dani de prison aka ɔde ne ka physical me menim mɛtumi abobɔ din bi sɛsi ayi prison ano ɛdeɛ na ɔyɛ ɔnya sika. Oh sɛ hɔ deɛ bebree wɔ business ɔmo yɛ ɔ. Business bebree wɔ hɔnom a ɛyɛ under secret a me me ɛno na ayɛ a meka kyerɛ wo sɛ ma. Wo deɛ sɛ mama wo kwan, me business te sɛ sɛn? Oh, binom tɔn wii wɔ hɔ. Wɔ prisons hɔ. Bi tɔn cocaine wɔ hɔ.
Bi tɔn jot wɔ hɔ. Bi tɔn nsa wɔ hɔ. Nsa nyinaa binom tɔn? Yes.
Binom di dwa foforɔ so wɔ hɔ, bread ne ayi nom. Paano! Yes, binom tɔn adeɛ apparatus bi te sɛ mako mako ne ayi nyinaa, binom wɔ bi wɔ hɔ. Ayi Awurade Yesu Kristo aa! Oh yɛ prisoner. Prisoner tɔn mako ne ɛ, Oh yes. ntoosi ne adeɛ ne ngo. Yɛ bia ne yɛ frɛ no apparatus no. Ɛhɔ no mo frɛ no apparatus. Apparatus.
Ɔmo yɛ dɛ na ɔmo de kɔ hɔ? Ayɛ sɛ bi wɔ hɔ nom a ɔno ɔbɛka sɛ ɔ ɔ ɔpɛ visit nti ɔmo de visit nnoɔma no bɛba, bi so twerɔ sɛ ɔmo nkɔtɔ mmerɛ no ɔno ana ɛno adi bɛɛ wode ba a ɔno bɛsiesie atɔn na wanya mfasoɔ kakra. Ɛno deɛ illegal o. Yes. Na wii ne ɛyɛ cocaine no so ɔmo se na ɔmo de wura yard hɔ. Binom de fa de wura ɔmo to. Binom de gu ɔmo yam. Me mɛtumi akyerɛ wo please na ɔte hɔ koraa sɛ yɛ nnoɔma ɛgu ne yam dot cartoon bɛyɛ cartoon box no nyinaa wɔ ne yam. Wii wɔ ne yam.

na show blaze no wɔde awura ne to. Me meka no koraa kyerɛ sɛ wɔn ho wɔ gate wɔn bɛgye.
Ayi awurade yesu.
Side nyinaa bi tumi de kɔ etu ne yam mobile phone nyinaa. Ɔbɛ ne ɛɛ ɔba wɔn ɔbɛ yi ne nyinaa ɔbɛ yi ne nyinaa bi betuma yi wia bi betuma yi bro saa dice bi wei ɛne jɔt ɔbɛ yi. Na ne nyinaa twa no to. Egu ne yam, ɔno deɛ ɔredue no nyinaa ɔbɛba abɔnten a ɔno ɔnnidi kɔpem sɛ wɔde no bɛba yard a ɔbɛyi saa nnoɔma no nyinaa. Wɔn no yɛ a wɔto no dɛn na ɛ ɛ wɔn Sɛ ɛno abie na no mɛ sɛ. abie, abie, saa nkorɔfoɔ no nyinaa te wei sɛ yɛ a wotumi sɛ wɔn ɔto nyinaa fɔ, abie. Ɔno no, ɔde nnoɔma a ɔde fa no no, ɔno ne yam no ɔno wɔfrɛ no trunk. Ne yam yɛ tirank. Ae, ne wɔn a wɔde fra no no. Aa, hwɛ. Ei!
Na saa saw blade no, wɔde wuram kɔ ayɛ dɛn? Sɛ obi wɔ hɔ a wɔ remind na case a ɛda ne so no, wate aseɛ, nti ɔno bi na ɛmane no sɛ ɔntɔ mmrɛ no. Nti sɛ wɔ hɔ a binom bɛfa obi kɔ sampa remind foɔ no sɛ binom firi sampa nyinaa nti wɔn bɛfa ne de no kɔ a sɛ ɔhwɛ no ɔntumi ne case no a ɛno na ɔde bɛtwa cell adwane.
Mokyi sɔbere ne hyɛ no ho. Yes. Sɛ ɔda hɔ a na wɔyi no ɛ ɛ adɛn Sɛ. ɛwu ɛ ntaaboɔ anaa sɛ dadeɛ. Sɛ ɛno deɛ dadeɛ ɛbɛtumi atwa dua ɛbɛtumi atwa blog ɛbɛtumi ayi no. Anyɛ ɔde sɔbere no atwa ɛ kakra Ɔbɛyi no kakra. kakra kakra nti tam a wode bɛdwen sɛ ɔwɔ cells hɔ no bi wɔ koraa na wabreki cell no kɔ because akuraase cells no nhyɛ da nyɛ all that strong. Jesus Christ of Nazareth wei nyinaa yɛ ade a ɛkɔ so wɔ Ghana yɛn prison so o papa above ma no nti moduru hɔ ɔmo no ɛdeɛ bio na yɛmaa mo yɛɛ wɔ hɔ mo na motumi pie ao yɛtumi pie wobɛtumi apie sɛ prisoner yes woyɛ good a a wɔnim sɛ wondwane a, wotɔ bi tumi de wo pue, a wɔde wo pue sɛ ebia wokɔ mokɔyɛ adwuma na nso woanya kakra bi a na nso woatumi ade ate wo stress so. Mokɔyɛ adwuma?
Yeah. Ɛdeɛ adwuma hyɛ na mokɔyɛ? Oh, wɔn tumi kɔ paa gya, binom tumi san kɔ bi tumi firi obi ma no ba fie ɔto paano korɔ ma wɔn bɛboa no ɛyɛ no so mant otua wɔn ka bi so bɛfa wɔn kɔ afuo mu ɛma wɔn kɔ dɔ yɛ adwuma binom nso kɔ tu manhole obi yɛ construction work. okay ɛhɛn nti ɛno okay.
deɛ yeah. to wokɔ na otumi kɔ yɛ adwuma wɔ abɔnten ɛhɛn na kɔ adi adwuma saa bakɔ dua atokoɔ nyinaa wɔ yɛn di bisa mɛtumi abɔ me commended din ɛdɛ biara mɛte pick up mu everyday biara anɔpa paa ɔmo nya yi a yɛkɔ kɔ dua atoko yɛkɔ dua atokoɔ yɛkɔ dua aburo nya hwan na ɛtua aka. Na woyɛ adwumaden ama aban, wo kwan na ɛkɔtua wo ka. Ebia obi na ɛbɛhu wo na ɔpɛ w'asɛm a ɛka n'akoma a wakyɛ wo adeɛ. Ei! Ei!
Obi antua wo ka. Hwan na ɛtua wo ka?
Adwuma a wɔde wo bɛyɛ no. Awurade Nyankopɔn. Awia ɛbɔɔ no, wonim adwuma a wɔde me ayɛ.
Matete sɛ Yɛsi bi du hɔ mo a, korɔ ɛɛ korɔ no betumi akɔ so. Yɛbɛyɛ yɛn ho nipa korɔ no, yɛsi bi wɔ hɔ a prison foɔ no bi tumi kɔ bɔ korɔ no. Oh ɛno so bi ɛno so wɔ hɔ. Ɛyɛ nokorɛ saa. Ɛno so wɔ hɔ.
Ɛno sɛ na wɔsi yɛ no.
Sunyani ha akwadaa bi si yɛ, wɔn de no pue sɛ ɔnkɔ yɛ adwuma no, ɔkɔ wia adeɛ ma wɔn kye no de no kɔɔ police station ma officer no kɔ gyee no sɛ ɔyɛ prisoner san de no baeɛ a.
Wɔn mpia nkɔ yɛ adwuma mma aban no. Yɛwɔ specialist foɔ wɔ hɔ paa a ɔno ɔba abɔnten a ɛnyɛ adwuma ano na ɔbɛyɛ. Ɔbɛtumi aba wie adeɛ ama wɔde asɛ abɔnten so nni koraa nso na ɔno kɔ yard. Ei!
Na nipa de ba adwene hia o. Wɔn mu da prison hɔ pia kɔ yɛ adwuma kɔ sa kɔ yard. Ɛna ɛna mpanimfoɔ se, ah, wɔn deɛ afɛn mfunumu adeɛ ɛma yɛn pɛ wɔakyerɛw. Ɔkoto si yɛn bɔ asikyere bɔ osi ma da go. Akokoro ayɛ nsɛmmɔne bere yɛn tuufoɔ de ato pa na ɛba. Wei wei yɛ asɛm. Ɔwɔ ate asɛm ase.
Sɛ bronsam ɛfa obi no mu a. Wɔn sɛ quotation a ɛka wɔ ɛyɛ John ɛyɛ no eight forty four no. Wɔsi wɔyɛ adwuma ma n'agya. Eti bronsam yɛ daadaafoɔ. Nti nipa kɔ saa ɔhaw no mu a, boronsam ma no nyansa a wode abusa wo sɛ nipa to. Sɛ wodi paanoo koraa te de nan kɔ tɔlɛt a, wogyaw nan ahwɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ. Sibea wɔ hɔ si berɛ na yɛtumi de saadii, nipa tumi de saadii wura no to kɔto ne yam. Wode aseɛ? Na kyerɛ sɛ papa no a nipa di n'akyi no, ne ho ɔhu boronsam no. na wɔn kasa yɛsi kɔ yɛ adwuma bi mpo na ebɛhuru bi mpo obi wɔ no akɛrɛ bɛyɛ two month three month o oh, ama no apue e, papa sɛ ɔno kora deɛ ɔno na me obi ka asɛm kyerɛ me yɛwɔ mpanimfoɔ bi ɔmotumi ɛma nipa ɔmo adada nipa na ɔmo kɔ mu ɔmo kɔyɛ rɔbin ɛsa do ɛba. Ɛwɔ prisons.
Last one man can't say no way and chiro. Kagu mic ni man sɛ ɔba a wonka. Sɛ won won ɛɛ no korɛ. Ɛɛ no korɛ paa.
Ah. Yɛ wɔ nipa bi wa wa qualify yɛ nfa no ho pia bɔntene da. Deɛ ɔn qualify yɛ no ɔno yɛ ex convict ɔno ɔmo nim no dada no ɔmo tumi yi ɔno ɛno na da korɔ ɔba prison yard na ɔn qualify sɛ yɛ nfa no pia bɔntene a ɔmo yi ne pie because ɔmo bɛ nya ne so nfa soɔ. bɛ mpanyimfoɔ no bi nim na yɛwɔ some word of ni a ɔno bɛ mpanyimfoɔ no bi wɔn nim bi nso nim bi nim bi deɛ yɛ awɔ bi nim wɔn a wɔn yɛ awɔ dɛ na yɛ wɔn yɛ. oh no sɛ wɔn de list no na ɛbɛ ba nti wo bɛ wo bi wo pa abɔnten akɔ so yɛn fa wo nso wa qualify in case yɛ do kɔ so yɛn fa wo mpɛ. dɛ kyi na yɛn fa wɔn a wɔn qualify no. sɛ wo na wo nim adwuma korɔ wɔn dɛ wɔn kɔ akɔ yɛ. Nyim ne police na wɔbɛkɔ abɔnten atim aba abɛkyɛ sika wɔ yard hɔ a bi a benya twelve twelve million anaa six six million. Na sɛ wardenfoɔ no bi de president no bi kɔ kɔbɔ korɔ no. Yes oh yes. Na wɔn anya bi adi. Adi simple koraa. Nti sua ha bi si ya. Bi wɔ ha paa yɛn de bi wɔ hɔ. Wɔn de wɔn kɔ hefa kurom anaa sɛ anadwo anaa. Na wɔn hefa na wɔn bɛkɔ hefa na wɔn bɛkɔ. Wɔn change wɔn ntaadeɛ no. Bi pii a ɔchange n'ataadeɛ bi betumi akɔ fie nyinaa aba. Ai!
Ghana ha paa ti no kra wɔ ha ni. Ne menim obi a menim obi a kee ɔda yɛn di jail a ɔne ɔbaa nyem wɔ abɔntene. Wɔda yɛn jail no so ɔne ɔbaa nyem. Ɔne ɔbaa nyem wɔ abɔntene. Ɔno so ɔnyɛ spirit. Wɔda hɔ kye ne wɔte so.
Wa wɔte a papa akra me ne eh, menya problem bi. na meprikyi,
na meprikyi na
meredi adanseɛ deɛ obi ana nipa no yɛ sɛ asɔre fie hɔ a nkyɛn no wɔ so n'ani gye ho ti ɛkɔ wie a sɔfo panyini a sɛ wɔn kora de tete ma sɔfodie mu na ne kaa bi ho asɛm na nipa no wɔsɛ me mpɔ bi ma ne ntɔ nti mekɔkyerɛ obi Sɛ nipa wei na ɛtɔn bie, saa nipa korɔ no sɔfo no firi Kumase bɛduru Nkran no, saa nipa no na ɛgyee no ne ne papa nom ne tenaeɛ a wɔnim no koraa nsa na meme bɛhu no. Nti kaa no sika no mu no, sɔfo no ho hia sika hia no a ɔnya sika no, ɔmaa baa no kɔgyee sika no half de brɛ no ɔgye kɔtua no da kɔ yi ɔse ɔnye price no nti kɔdii mu ara sɛ me me ne obi ayɛ adwen atɔn no kaa di mm. nti sunday mapɔn asoɔ se a ne yɛbɛkye me kɔ wagya police station asisi e kakra na mekɔtoo boys wa no ɔmakɔ ɔmakɔ romande aba ana ɔka sa mene ɔmu kyɛ nyame asɛm na ɔka kyerɛ me sɛ ɔno no wakɔ nsawa mu aba bɛɛ three times na wɛbafoɔ no bi tumi ne polisifoɔ no ka bom ma wɔn etuo na wɔn de kɔɔ hɔ
no. yɛde tuo hyɛ wɔn nsam. yɛde tuo hyɛ wɔn nsam aban tuo.
na wɔn de kɔ robin. wɔn de kɔ robin. ayi nti because of ɔno no yɛyi na firi nsawam hɔ de na bɛto.
w'agya hɔ no w'agya hɔ no sɛ ɔnyɛ saa adwuma sɛ no. ɔbɛnya kwan
nti duru sɛ mpanimfoɔ ba bɛyɛ ɛ- ɛyi a ne yɛ- yɛsaa de ne kɔ ne wɔ- ne wɔyɛ muslim awurade faa me so maa ne faa jesus na ɔhyɛ asɛ sɛ ɔ metoa no maba m'anim sɛ ɔsɛ soɔ ɔno a na ka kyerɛ panin no sɛ papa yi wɔyɛ nyame nipa Mawuridi no ahunu sɛ ɔnim ho hwee ansa na polisini no ma kwan ama wɔabɛyɛ no mmirika. Wɔn ɔyɛ so wɔmma kwan. Prison no mmom no na tumi ka kyerɛ polisini no sɛ sɔfo yi ɔnyɛ sɔfo ɔyɛ azan ɔnim ho hwee ɛsan na ɛsan nti nya no kwan ansa na polisini no pere ama me me mpanimfoɔ mu bɛbɛli me no abɛbɛn me. Ga ɛ papa nhwɛ Ghana ha na nkesi ɛwɔ no sɛntɛ biaa. Bɔne kɔ so.
Masa ɛnni sɛnta hwɛ sɛ prison dɛ nsi wɔ sɛ yɛn fa nipa a ɛtia ɔman mmerɛ nkogu wɔ na wɔn mu a ɛnfɔse law no tumi fa tuo de hyɛ nipa ɔn sɛ yɛtumi yɛtumi kye akorɔnfoɔ. Yɛ sɛ kuro fo bɛ kɔ wia kyi ɔmo hu sɛ hee na wo hu bɛ ɔmo afa bio na sɛ ɔmo ɔmo da prison hɔ adada wu papa na nti wo ti ne bɔ wo bɛ sa na kɔ prison hɔ bio. Yɛ na me ka asɛm bi sɛ wo paa ma yɛ nku polisi ni sɛ si yɛ ataa yɛ two months yɛ bɛ npa kuro kun no.
Nipa dodo yɛ kɔ wɔ so yɛn hei yɛ nkyi nipa wan wan mpo yɛ nkyi no wan wan mpo.
Baayɛ na ne nyinaa no nipa nim sɛ. Ɔayɛ, obiara nnhu no. Na Bible se, nneɛma nyinaa so abue wɔ deɛ ɛne ne wɔ asɛm no anim. Papa o bɔne o. Papa o bɔne o. Nti mɛserɛ sɛ, yɛn nuanom mpanimfoɔ a yɛde wɔn atoto saa institution ano no, ɛso kɛ wɔn nyinaa nso kɔ asɔre o. Wɔn nyinaa kɔ asɔre. Wɔn nyinaa kɔ asɔre. Pastor Boduam.
awurade yesu kristo te soro wɔ a na ɔbɔ ne nsa no sɛ awurade kura mesɛe wiase wei a yɛ nnipa wodi nkyɛn yie sɛ bɛsɛe wiase me na meka kyerɛ wo adwemmɔne aba nnipa tirim nnadue too much Poison yi pɛ nso no, ɛwɔ sɛ ɔde tuo hyɛ korɔmfoɔ nsam sɛ ɔnkɔbɔ korɔ no mmrɛ no. Nipa a ɛnso no o, ebi de 3000 a match ɛnso ne bi. Hwɛ Ghana mpanyinfoɔ yɛ pii a wɔgye. Ɛbɛgye 80000, 70000 na ebi gye. Ɛnso still ɔbɛsɛ nwie sika aka ho. Hwɛ hwɛ hwɛ Ghana yɛkɔ yɛn nam so. Ɛsɛ mi kyerɛ, Makonta se. polisifo bi kɔ ɛkwan so wɔn mu gye sika na wɔn de hyɛ pɔtin bag black wɔn de kɔto baabi saa na kwaakwa do bi ɔsɛ kwaakwa do bi ohunu pɔtin bag mhm. black aba oyɛ ɔbɛfa mhm. wɔn ani ba ɔsɛ na aboa n'afa na mirika. ɛyɛ paa ɛyɛ paa baaburo si nea ɔpɛ sika bebrebe sika mmɛn no na sika ɔbɛ sɛ nfa ahoto ho yadeɛ so na ahoyadeɛ efu ntama na etu sɛ ɔkɔreɛ. Papa, ketewa bi yɛ me de ama wo so kye bebrebe a bonsam de ama wo. Deɛ na metu ma nkyerɛ no fo sɛ, monyɛ sikaniberɛ. Bible sɛ mommɛ sikaniberɛ wɔn afa. Mompene nea mowɔ so. Sɛ mede ngya no mempa wɔ da. Ɛbɛrɛ nkyia nkosɛm wɔ ɔkɛ wɔ ho. Ayɛ ɔsɛ agorɔ, ɔdu so obi akɔda prison awu. Na sɛ me ho adwiri me. Obi anya prison awu
isu obi nso yɛ life in prison onyame adum hɔ akɔbɔ yɛn fa no to woyɛ soɔ se yɛn fa ato da. e me deɛ koraa deɛ wo bisa afeɛ obiara nim nipa na yɛ yɛ ko tia saa deɛ ne yɛ nipa bɛyɛ four pɛ. Ɛno na ɛbi obi ɛso wɔ nhyere wɔ afa ɔto da. Dev, na kemi baby a me da no koraa ɔmo mma me nkɔ saa cell hɔ bi bikɔ ntɔkwa bɛsi nti no ɔyɛ wɔ innocent cell wɔ hɔ ɔmo ankasa black coats foɔ no na ayɛ saa salections no bia bi koraa wɔ da nipa nyimu bi wɔ hɔ ɔnim ɔmo ana ɛkyɛ ɔmo ana ɛbɛkyɛ nipa no wokɔ ha wokɔ ha wokɔ ha Nti no yɛn so yɛ yɛ leader hɔ a yɛ yɛ hu ɔmo a ɔmo yɛ saa adeɛ no sɛ ɛtumi si adeɛ kye a wobɔ hu sɛ asi bi koraa tumi kɔ yɛ complain sɛ nipa sum asi ayere no afa no to anadwo ah Jesus ɛnkɔ baabi a. ya adeɛ yɛ meya wɔ wiase paa ne sɛ obi bɛkɔ afiase aba na ɔpɛ adwuma obi ampɛ sɛ ɔma no adwuma yɛ Tumi ma saa nipa no adwene san sɛe. Sesa.
Because ayɛ sɛ ɔkɔ nipa mu a biaa mpɛ n'asɛm. Asɛm paa a ɛyɛ me ya wɔ wiase paa na mɛka kyerɛ wo nnɛ no. Yɛhunu sɛ obi kɔda prison ba a n'abrabɔ asɛe. Yes, nti woyɛ saa nipa no saa adeɛ no a, ɔno nko ara te hɔ sei a, ɛyɛ nnoɔma two things na ɛba ne tirim. Okay, ɔhu sɛ, Maame, kaa sɛ, ɔhu sɛ ɛte sɛ sukuu a yɛkɔ yi, ɔhu sɛ first paa nka, Obi kɔ technical school a ne ehunu sɛ ne so bɔn deɛ ebi ni asase so ɔn de ade teɛ ti obi kɔ prison a sɛdeɛ na ɔka no sɛ obi wɔn ma ɔnyɛ hwee ɛyɛ san ketewa bi na de wei a wɔn asi ayɛ adeɛ no kɛ yɛde ne kɔ sɛ ɔnko sua nyansa na yɛn mpanimfoɔ no ara akira ti adeɛ no ma nti nipa no ba a yɛhunu sɛ ɔnyɛ nipa wɔ asase so biom. Apa na wɔn mpɛ gu prison ne Ghana mpanyinfoɔ no bi hemfoɔ na yɛ akorɔnfoɔ ah yɛ pa akorɔnfoɔ pɛ wɔ man Ghana mu a kii mfie nsa gyekye mpanyinfoɔ no bi ah me na meka kyerɛ wo sika sɛ na ɔma wia ɔma pa obi kɔ tumi yɛ koko two bags fifteen fifteen years in prison. Ɛno na paa ɛyi beka sɛ yɛ na mekra na ne nyinaa bɛ wia asɔfo a mo ntem aseɛ yɛ o. Ne wɔn ara na gu Methodist ne Roma no ayi. Judgefoɔ ne lɔyafoɔ asɛm baako pɛ. Yɛbɛtumi adiri more than five years. Because of sɛ nipa no wɔ abɛn. Obi kɔ wi akokora three days ni agyeli no. Because nipa no wɔ abɛn mu nti o. Ɛ masa Ghana yɛnyɛ nkwara ti mi na bi a mi kɛkyɛ nkɔfoɔ sɛ wɔn wɔn kasa hwɛ wɔn so yie. Oh som wɔn Nyankopɔn yie. Wo ne w'ani to panin so a, hɛ, ɔkoma bɛtumi akyi afiri yɛn. Yɛbɛto aba ne me ma di ka maka meka ma so sɛ ma ma meka kyerɛ so ma sɛ wokɔto aba wode bɛto aba no fa kɔ fa kɔkɔ nsuo gu fam sɛ mɛkɔ akɔdi lai sɛ wokɔto aba mu obi kɔ nsuo gu fam ne ɛhunu sɛ wone dwumadi I'm telling you nokorɛ na meka kyerɛ no wɔn nyinaa yɛ pɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ. Apa nneɛma bi wɔ mu a menom adwene nneɛma bi ho sɛ memfama adwene nni nneɛma bi akyiri bio ɛte si a me politics kora mentie hɛ apa hɛ sɛ wosɛ nea ɛkɔ so Ghana ha no ho akwan sɛ wɔde Ghana no ato ayi apawa so ɛna wɔn ho anyɛ sei papa sɛna wɔyɛ yɛ o Ayɛ sɛ yɛ, yɛ, yɛyɛ nkwadaa bi. Wɔde ne yɛn nyinaa bɛbia, bɛpia atemmuo mu, papa o, bɔne o, wɔn na wɔnto wɔn bo ase. Obi nyɛ hwee o, obi wɔ hɔ mu a kɔm de no. Nanom yi nkyɛn bi aberanteɛ bi wɔ magazine ɔpa, wɔse kɔm de no ɔkɔ wia mɔt, kan mɔt o. Yɛ mpirigyi no three years. Mɔt no mpo wɔanom three years. Sika tumi yera Ghana fifty one million dollars. Sika. Yɛhu sɛ ɔse Messi na ɛwɔ ne hɔ nso so. Nano ayi MPA koku no ayi hwanhwan yi. Akoa yɛ kyee no aba. Sadi dɔndɔn ase hwanhwan.
Yɛkyerɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ saa asɛm no mu a bɛsi nnɛ yɛhunu bɛni koro ɔsom a no ah, yɛhunu Ghana president tumi ewu ma bɛsi nnɛ yɛhunu adi koro asa president o awurade ghana
nana country wei ɛna yɛkye driver ni a ɔni lawyer ba yɛkye ahorɔ ba waku nipa a ne yɛma no yɛma lawyer sɛ ɔnni asɛm ano kɔ panin bi taa n'akyi wode aseɛ panin bi taa n'akyi o ba deɛ yɛyɛ biara no pap ke mema sɛm no sɛ papa ɔbɔne o ɛda no wo lawyer no wobɛdwa ne wode aseɛ wodeɛ yɛdeɛ woyɛ biara ɛbɛrɛ nso a Bible se wobebu ho akonta sɛdeɛ wo nnwuma yɛ dɛn. Atemmuo no a ɛba no, ɛnna fam o, na ɛbɛfiri aseɛ nso afiri soro Ah, aba. Jesus Christ.
Enti wo deɛ, obi ankɔ so yɛ nea ɔyɛ, na wo, wo aberanteɛ, wo nkyɛn na meretu wo fo. Ɛnyɛ mistake mfa wo mfra saa nkurɔfoɔ no. Enti na Bible ka ɔma yɛ warning paa sɛ bɛyɛ nea yɛnyu bɛyɛ sɛ yɛhye. Na ɛsiane sɛ wonyɛ sena nyɛ nwunu nti, mɛfu afu m'anum. odwuma nketekete na wobɔ no gyaa wo nyae ɛyɛmfa kɔɔso no whitmore fa fotuo ma wo nua no mmerankyɛ no bi na afei yɛnkɔfa kɔɔso no wɔ ha sɛ
ah, mede afotuo akei mede bɛma me nua no mu nyinaa no sɛ me abrabɔ a me mekɔɔ mu no deɛ ɛne nsɔhwɛ bi a ɛsane fufa akyire koraa san bɛtotototo me no Mɛmma obi nhwɛ meme so nyɛ sɛ wo bɔ bra because me me nfaa no easy me nfaa no easy at all na nnoɔma no nso so wɔn nte so wɔn ngyae wɔn ngyae wɔn ngyae ne nyinaa deɛ me me tena ɛɛ saa tramadol ne ne buruburu D5 D10 ne n'asefoɔ ne nyinaa no. Ɔmo ngyae mmoa ɛsɛe liver, oyam nnoɔma nyinaa, ɛbɛduru baabi a ɔmo se ne nyinaa aporo, asɛe, nso na wote alive. Ɛbɛyɛ ya paa. Onomee no ammoa wo? Ammoa me wan wan wan wan. Ammoa me baako pɛ baako pɛ koraa. Ɔpa fa fotuo ma mmranteɛ ne mmawa hɔ a na afei yɛmfa yɛn kɔ soro wɔ adwene. M'afotuo a mede bɛma me nuanom sɛ, wokan Luke chapter fifteen verse seventeen a, Ɔse na abranteɛ no ani baa ne ho so. Mɛsrɛ sɛ me nua abranteɛ ne ababaawa, Bible se ntie a te sɛ hunu na nkɔmmɔ bɔne sɛe ɔbra pa. Mɛsrɛ sɛ, sɛ wo ne yɔnkoɔ bi nam na ɔtuu fo sɛ yɛnkɔyɛ adeɛ wei, hwɛ efie a wofiri mu ne abusua a wofiri mu de gyae. Sane sɛ yɛn nua bɛrima yi kae, dɔkta yi interview, ɔse ɛbɛsɛe wo yam adeɛ nyinaa. ɛbɛduru mmerɛ bi no na nka wopɛ sɛ wogyae nso na ayɛ too late nti mɛserɛ sɛ yɛntwemfo na yɛnhwehwɛ awurade sɛ na wodi asɔfoɔ bi abɛkye a wonkɔ asɔre da nanso ɛyeyera asɔfo papa wɔ hɔ yɛnua yi nyame nam sɔfoɔ aseɛ no so na gyee no yɛn mu bi dem sɛ woba yɛn nkyɛn a yɛde nyame asɛm a yɛ nokorɛ bɛma na awurade bɛfa yɛn so agyew ɛnka akyi sakyera na nipa apoa nyame ɔmpo sɛdeɛ woteɛ biara awurade pɛ wo saa nyame nhyira wo
amanfoɔ ɛka amanfoɔ ani agye group no mu bɛbrɛ so manim sɛ wɔmakyi yɛ afotuo a yɛde ɛma no Hey, obesu sɛ ɔsoso ntɔ aba no bio aba no deɛ papa wo sɛ asɛ ghanea citizen deɛ ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ woto aba apa sɛ woanto so a ɔne kɔ akɔto ayi president ama wo president no ma menka asɛ mekyerɛ ah. kɛnɛ yɛdapɔn mpp mhm. kɛnɛ yɛdapɔn mhm. na ne yɔnko berɛboɔ paa ne maa manua okay.
nso ɔnya radio so adeɛ nom yɛ mhm. ke mede m'ani ahu obi a panasfoɔ mmienu a ndc ne mpp a peace fm wokɔ yɛte kaa mu kɔ aso wɔn mu twitwa ase kan wɔn mu pɔne ɔmba na mpp na tena ndc ne kan nom na ɛkorɔ ɔno deɛ sɛ wei deɛ election wode aseɛ ɛno yɛ adwuma ɛduru adwuma mu deɛ a ɛyɛ adwuma ɔmo pɔw so a papa Ɛyɛ mfuturo nom to gu yɛn ani. Saa nti yɛntu yɛntu mmara nkyerɛ no fo. Wode ase ɛnti sɛ. Ɛmfo wɔn adwene mu wɔn mo. Wode w'adwene kɔko kɔ ho ntɔkwa. Wode ase sɛ deɛ nti akɔko ho ntɔkwa sɛ woakɔto aba. Wo trust wei na ama saa na mankɔto so ɛ. Me neɛ ɛha ma ne sɛ nipa tumi nya bere san life yɛ ahomakye one o'clock.

ɛne 0205423300, 020543 no 42300. Uh, wiase mu nsamo se ano nkoa ne nim bakyɛ odi ne so akasɛ firi he fa okay. yeah. loredo ne kora ma me redo na no ɔden
me ho yɛ wo so ɛ

metie wo o ɔpani hello yɛ metie o paa
hello ee ɔnkye me nka na ɔkye me nka yɛ mekye ne nka so ne ɔno ɔnte me nka ho ahyɛm o wiase mu nsɛm hmm. ndɛ deɛ me home wiase mu nsɛm wiase mu nsɛm

Dodoɔ no ara beyee dede gyee party t-shirt totɔ nsa maa binom nomyɛ, didiiɛ. Wɔn bisa wɔn ho sɛ, wɔn nyaa aba no wieeɛ no anaa sɛ wɔn to aba no wieeɛ no, nipa no saa nsa no ne aduane no ɔde ma no dabiara anaa? A ɛnnɛ so yɛresan yɛbɛto aba no wɔn resan abɛhyɛ aseɛ. Enti ɛmma yɛmma yɛn ani nna hɔ. Owie no ɔkɔda ne VAT mu ɔmfaa ho. Ohyia wo a, woka sɛ ɔnte. But sesei deɛ a yɛba abɛto aba no, ɔno ara bɛsan afa mfuturo no mu. Enti ɛmma yɛn ani nna hɔ. Yɛmmisa yɛn ho sɛ, Binom wɔ hɔ a, kaa ku wɔn ɛnam party bi nti. Ɛnnɛ no, wɔn abusuafoɔ no a wɔgyaa wɔn hɔ no, wɔmma wɔn sika anaa? Anaa yɛnhwɛ sɛ Ghana nneɛma a ɛkɔ so kwan nyɛ. Wokɔka a,

Nyame nhyira. Favor wɔn fɔ pictures na ngu groups no mu bisa o. Ngu group nine ni ngu ne group six no. Ngu. Mm. Uh, Bacho, we are small Sam.
Nyame nkwa ni. Wodi di sa Joseph ne hefa. Nyame nakwesu. Anakwesu yenti o.

Bɔy ne nkɔlaa kɔyɛɛ adwuma wɔ police hene mu a ɔmo kɔkyee ne kokukukuree ɔmo bɛkyee man no ankasa na ɛkɔ ɛɛɛ mesi ne panin no ɛna ɛkɔ too prison ɛna ɔmo gyaa boys no a ɔmo wia adeɛ no ankasa no Ei! Bɔy no bɔy no ɛde ɛɛ mesi ɛɛ police panin no ɔde bɔy no ka thirty million ne yere ne n'abusuafoɔ kɔɛ sɛ ɔmo kɔgye thirty million no a ɔso ɔntua masa wei asɛm a yɛɛka wɔ Ghana ha no

Ɛna mesrɛ wo keep blessing ɔsɔfo asie de nso muni ne ho adanse pa me a meka sɛ yi na meyare stomach ulcer last metie mu program yi a mekɔɛ mese within 10 minutes na me stomach ulcer no ayera na medi mu akyi nye sɛ ɛnkɔɔe

Ebia obi reka sɛ, Nea ɛwɔ fam ne sɛ sɛ Onyankopɔn de ne nsa aka na wasakyera no, ɛmfa wo ho ntoto sɛ ebia ɔno ne mmere aso. Mmere no so nso a, Nyankopɔn de wo nsa, ne nsa bɛka wo. But ebia now you may not be that lucky, na sɛ ɛkɔtɔ sɛ sɛ ofura mu wuo bi bɛba mu a, bisa wo ho sɛ worekɔ he?

Sɛ bia yɛ rɛkyem ɔnua mu asɛm da bi. Yɛ rɛkyem ɔyɛ ntie o.
Mesrɛ
Ghana foɔ sɛ yɛsrɛ ɔmo abatoɔ no yɛma politician biaa nnaadaa yɛn na sɛ bi yɛnkɔyɛ nneɛma a ɛnsɛ na ɛmfata because sɛsei ara no ɔɔkɔ no police foɔ di n'akyi ɔɔsan wɔ ɔno ankasa ne personal body guard mommisaa sɛ sɛsei ara no wokɔyɛ dede na agye hoo a breku nkaa sika wowɔ bi na woafa so de aduru dɔm a, mesrɛ mo sɛ, sɛ wɔbɛto wo aba a, fa wo tumi dii w'aba. Sɛ wɔrekɔ akyinnye a, ma w'ankasa wo tumi nyɛ dɛn? Ɛnhyɛ wo tirim. Sɛ nnipa no, sɛ physician no ɔfrɛ wo na sɛ kɔyɛ dede na woankɔyɛ a, ɔbɛka sɛ, Ah, kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ ani baa so no ma, me, kyerɛ sɛ manyɛ ade papa bi amma wɔn, anaasɛ, ɔ, seesei no wɔn ahu sɛ sɛbi wɔn ani ate. Seesei no, sɛdeɛ wɔn ani ate nti no, wɔnyɛ dɛn? Wɔnni m'akyi bio, nti ɛsɛ sɛ me nso megyae nneyɛɛ bɔne no a me nso meyɛ dɛn? Meyɛ no. Mesrɛ wɔn, wɔn, wɔnyɛ dinn na yɛn nyinaa yɛntu yɛn ho fo, na sɛbi yɛn nso yɛmfa wɔn, yɛmma politicians no nhu sɛ seesei deɛ sɛbi nyansa kakra ayɛ dɛn?

Wɔn mu ammerɛ wo obi a nansee woo no wɔn akonya ayi post wɔ abɛn mu wɔde sika no wie mmaa ebi yere kye gan no wɔfa ne mpena tena pire mu away ne nyinaa so yɛ ɔman sika o ne mma kɔ school free wɔn tɔ petro wɔn tua light bill wɔn yidi free kuka Ɔpene sini. Ei Awurade Yesu Kristo, ɔman a ɔde gyaa yɛn mpanimfoɔ no, wɔnsɛe no o. Hyɛ mmara nkyɛn nyɛ adwuma nyɛ. Gye mmara nkyɛn no nso so korɔ no mmɔbɔ. Fraud ne yɛyɛ. Hyia a yɛdi agorɔ nkyɛn yɛbɛtwo to sisi yɛn so wɔ yɛn fie. Kɔ mmara nkyɛn nyɛ adwuma nyɛ. Baako foɔ pɛ bɛtumi aha mmara nkyɛn 200. Bagufoɔ mpo yɛ o Ɛnti ahyɛ mpo yɛ hyɛn Awurade Yesu Bible se ateneneefoɔ dɔɔso ɔman ɛne gye Na bɔnefoɔ di ɔman no so ɔman si apɛdeɛ no korɛ Awurade mmu ɔman yi Awurade nhyira ɔman yi Yɛne yɛ aba no deɛ Awurade ma yɛ adwuma pa Na mmoa yɛ wɔ Yesu Kristo din mu Amen Rich Boff nkye m'adɔfoɔ bi ne yɛn nsɔre so anwumerɛ yi wɔ program no so. Yɛn kɔ. Okay K Blessing me dɛ mede nkyea ɛbɛma Dorman your wife me maame baako pɛ ɔyɛ chɔbaa.